Croeso i Pontio a'r nosiau yma. Da ni wedi cael gweld gwledd noson cyn y noson agoriadol a yn y byd i Owen Hughes, dwi'n adolygu ffilm a fyddai yn cynnal y sesiwn holi data yma chi heddiw. A da ni'n lwcus iawn gael ysgrifennydd a cynhyrchydd gwledd gyda ni heddiw yma, Roger Williams. Felly, o ie, clap hefyd. Felly, yn amlwg, Roger, da ni wedi bod yn siarad efo'n gilydd ar-lein ers fis mawrth flwyddyn diwetha, a o'n i'n lwcus iawn gael o gledd yn South by Southwest. A dyma'n aml iawn i fi gael o ffilm Gymraeg mewn gwyliau ffilm. Sut oedd o'n deimlo gael rhyddhau ffilm yn y iaith Gymraeg i chdi yn benodol gyntaf?
Wel, y, y bwriad o'r cychwyn cyntaf oedd bod ni am greu ffilm oedd yn mynd i deithio, a, a oedd yn mynd i cael ei gweld, wrth gwrs, yma yng Nghymru, ond bod e'n mynd i cael ei gweld tu hwnt i Gymru hefyd. Mae pawb, dwi'n meddwl, yn gwybod faint o amser mae'n cymryd i cynhyrchu ffilm nodwedd um, a'r egni a'r dagrau sy'n mynd mewn iddi, felly o'n i ddim eisiau creu ffilm oedd yn iawn, ond oedd ddim yn ffeindio lle yn y farchnad. Um, felly, ie, um, yeah, o'r cychwyn cyntaf, y, y gobaith oedd bod hi'n mynd i fod yn ffilm oedd yn chwarae mewn gwyliau ffilm mawr yn ryngwladol a yn mynd i ddenu sylw gan pobl yma yng Nghymru, ie, ond hefyd yn y farchnad ffilmiau ryngwladol. A um, Mae, ie, yeah, i ni, i ni yma, i ni yma heddi a mae'r ffilm wedi cael ei gweld mewn sawl gwlad leded y byd a wedi ennill gwobrau mewn gwylio ffilm um, a wedi cael ei rhyddhau yng Ngogledd America, felly mae'r ma, ma, ma, ma, ma cynllun hyd yma yn gweithio mas. Mae'n llwyd o mae iawn swn i'n dweud erbyn rwan, ond mae'n bydd o'n wych gael weld o ar hyd y wlad yma i gyd o fory ymlaen. A mae 'na niferoedd o sinema yn mynd i weld o, felly cyn i ni gario mlaen, os 'da chi efo ffrindiau sy isio weld ffilm newydd yn ei iaith Gymraeg, newch yn siŵr bod chi'n deutha nhw i fynd i weld o. Felly, yym, awn ni o'r cychwyn, lle mae gwledd wedi dod o?
Gwledd, ie, mae Lee Haven Jones yn cyfarwyddo ar y fi. Bw'n sôn am gwneud ffilm ers, blyna, ers blynydde, ers, ers blynydde mawr. Mae'r ddau ohono ni di, di gweithio yn, um, yn, yn, y, yn teledu, yn y diwydiant teledu, am, am nifer o, o blynydde. Ond oedd yr echelges yna bod ni eisiau, eisiau creu, creu, creu ffilmiau. Um, A y gwirionedd yw bod y, bod y syniad ar gyfer hon 'di dechrau gyda cynllun oedd gyda Ffilm Cymru, Yes 4C a'r BFI ar y gweill o'r enw Cinematic lle o'n nhw, o'n nhw am gomisiynu tair ffilm, dwy yn Saesneg, un yn Gymraeg. A Daethon nhw ato ni a gweud ma' cyfle 'da chi nawr, chi 'di bod yn siarad am wneud ffilm ers rai blynydde, yym ma' cyfle fan hyn i chi i chi i chi profi'ch hunen. Yym a'r challenge o'dd i ni greu rwbeth o'dd at 'yn nant ni fel gwylwyr ffilm a pobl sy'n mwynhau mynd i'r sinema. Um, hefyd yn gallu teithio. Um, ffilm oedd yn gweud pethau. O'n i eisiau bod y ffilm um, um, gyda neges um, am sut i ni'n byw heddi. Um, A ni 'di ceisio gweud rhai o'r pethe 'na a creu rhywbeth sydd yym yn ddiddanu pobl trwy'r trwy'r prism o arswyd. Mae'r ddou ohonon ni yn bobl sy 'di mwynhau arswyd erioed a fel pobl yn ein arddege 'di aros aros lan yn hwyr yn yn gwylio Nightmare on Elm Street a'r dyledu a pethau felly pan o'n i ddim fod. Felly um, mae'r diddordeb na mewn ars, arswyd di bod gyda'r ddoi ohonyn ni erioed. Um, a mewn ffordd eitha deall, deallusol um, ac yn fwriadol, wnaethon ni eistedd lawr i fynd, iawn, ni eisiau dweud y pethau hyn, ni eisiau creu ffilm sy'n mynd i deithio a ffindio lle yn y farchnad, sut y'n ni'n mynd i wneud hynny, a wedyn gyda'r angerdd sydd gyda ni am arswyd, ac hefyd, mae'n rhaid i fi weud, jyst y syniad o creu ffilm arswyd yn y Gymraeg, oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn teimlo'n rili gyffrous i ni, achos dw i byth 'di gweld ffilm arswyd Cymraeg o'r blaen. Yym, a doeddwn i ddim rili isie creu rhywbeth yym oedd wedi cael ei, oedd wedi cael ei weld o'r blaen. Eisiau ychwanegu rhywbeth newydd i'r um, i'r rhestr o ffilmiau Cymraeg sydd eisoes yn bodoli. Um, felly'r holl beth yna, really, oedd dyna'r hanes mewn 5 munud. Um, yn amlwg, efo Gleb, mae o'n Mae for, mae yna for gymaint o themau yn y ffilm yn benodol. Mae gan gylchedd a, a popeth fel hynna, lle, ond wyt ti'n wyt ti'n teimlo fod yr negas ma, mae'r ffilm yn drio portradu yn mynd i fod yn wahanol i bawb, ta wyt ti'n teimlo bod ti wedi clywed y crackpot theories i gyd a byn nhw am, am y ffilm lle? Yym, dwi'n meddwl bod y ffilm... mae'n wir bod... dyna beth sy'n ddiddorol amdani mewn ffordd. Mae'n ffilm yn y Gymraeg, ond mae'n dweud pethau sy'n berthnasol i nifer o wahanol cymunedau, um, ac yn golygu pethau gwahanol i, i bobl gwahanol hefyd. Um, ni wedi bod yn ymweld â sinemâu ers nos Fercher diwetha, a mae'n bod yn ddiddorol clywed gan y ll- gan y gynulleidfa yym eu syniadau nhw am y ffilm, a be mae'r ffilm yn olygu iddyn nhw. Achos un o'r pethau 'yn ni ni 'di ceisio wneud gyda'r ffilm yw creu ffilm sydd yn sinematig, a wnaeth e cymryd blynydde i fi ddeall beth beth yw sinematig, ac un o'r pethau i fi yw bod digon o le yn y ffilm i'r gynulleidfa cael ystyried, pwyso a mesur, a meddwl am be sy'n mynd mlaen, um, a diffinio neu ateb rai o'r cwestiynau sydd gyda nhw i hunain, yn lle bod ni fel uh, creuwyr y ffilm yn bwydo'r holl wybodaeth na i chi. Um, So, felly, i ateb y cwestiwn, dwi, ie, dwi'n meddwl bod y ffilm yn, yn, yn bendant yn, yn gweithio mewn gwahanol llefydd, mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'r themau mae'r them, ma themau sydd ynddi yn, yn hynod o bwysig ac yn un o'r pethau sydd wedi ychwanegu at lwyddiant y prosiect. Yym, pan mae dod at ddylanwadau ar ffilm, dwi'n... dwi 'di weld lot o ffilmiau Dave Courier yn ben- yn benodol, a dwi'n teimlo bod o lot yn gwledd, ond ella dwi yn anghywir, ond be oedd prif ddylanwadau chdi a Lee tra o'ch chi'n... be sort of ffilmiau oedd yn ysbrydoli chi? Fatha dwi 'di bod yn dod yn sgin bach efo Dyfarnes yn amlwg, felly... Ie, ie. Yym... Maen nhw'n wahanol a gweud y gwir. Mae, mae'r, mae'r pethau nath ysbrydoli fi yn y sgwennu yn wahanol i beth nath ysbrydoli Lee. A ti yn lygad dy le i sôn am, am, am dde Korea. A Japan hefyd, oedd, oedd, oedd, oedd na ffilmiau. Be, o ran edrychiad y ffilm, oedd e'n benderfynol bod e ddim eisiau creu'r math o ffilm arswyd Prydeinig ni 'di gweld dros y blynydde dwetha. Mae'r ffilmiau yn tueddu bod yn itha, itha gritty, gyda um, lot o waith camera mm. handheld ac yn y, ac yn y blaen yn, yn digwydd mewn dinas. Ac oedd e'n benderfynol bod e eisiau anwybyddu'r ffilmiau Saesneg 'na, a gweud y gwir, a'r, a'r, a'r, a'r traddodiad cyfoes 'na, a edrych tu hwnt um, i Loegr, a um, mae dy fe, mae fe'n hoff iawn o'r, um, o'r mudiad, y ffilmiau sydd, sydd yn rhan o'r mudiad um, uh, cinema araf. felly mae'r ffilmiau o, o, um, o'r dwyrain bell yn, yn, yn, yn rhai o'i hoff ffilmiau fe. Um, Under, Under the Skin yn bendant, nath, nath y ddoi ohonyn ni fynd i weld y ffilm na yn y cinema sawl gwaith. Um, ac i fi yn y sgwennu, um, dwi'n cofio gwylio ac yn siarad lot am It Follows, y ffilm It Follows, um, a Get Out hefyd, achos o'n ni'n benderfynol bod bod bod bod fi isie creu yym rhywbeth oedd yn sôn am ein gymdeithas gyfoes ni. Um, dim jyst creu ffilm oedd yn arswydus, ond ffilm sy'n arswydus ac yn ceisio um, trafod y byd sydd o'n gwmpas ni heddiw.

Nes i ddim sôn am actorion pan o'n i'n sgwennu, ond um, am wahanol resymau, o'n i'n obsessed gyda Nia Roberts. Ac o'n i just, bydde fe'n greit gweld Nia yn chwarae'r math o gymeriad dwi ddim wedi gweld hi'n chwarae o'r blaen. Um, A gyda Annes, wrth gwrs, oedd sgwrs ar ôl i ni, ar ôl i ni orffen waith ar y, ar y sgript, pwy sy'n mynd i chwarae um, y rhan ma, ac oedd angen i ni ffeindio actores oedd yn mynd i fod yn ddigon hyderus i roi'r perfformiad na. Achos ma, ma, ar, ar wyneb y peth, enwedig ar ddechrau'r ffilm, allech chi ddadle bod 'na ddim llawer yn digwydd, a dyna oedd y cyfarwyddyd. Um, ni wedi sôn, ni wedi sôn mewn gwahanol sesiynau am y syniadaeth oedd, oedd gyda Anes a Lee am sut i bortreadu'r cymeriad, a mae'r mae ddoi ohonyn nhw yn siarad am y ffaith bod nhw 'di penderfynu trin Cadi fel rhywun oedd yn newydd i'r byd, bron fel rhywun oedd newydd cael, cael ei geni. Um, felly mae'n cyrraedd a dwi ddim yn siarad. Mae'n syllu ar bethau mewn ffordd annaturiol. Mae'n gwylio pobl mewn ffordd fydde plentyn yn ei wneud. I ni fel oedolion, i ni ddim yn cael cysylltu â'n gilydd, a peidio gweud dim. Um, ond dyna oedd hi ffordd hi i mewn i'r peth. Oedd yna sgwrs ynglyn â, reit, mae'r ma, ma ysbryd ma di perchnogi um, corff y ferch ydy'r ferch na, ydy hi'n ymwybodol os na rhyw teimlad neu syniad gyda hi o beth sy 'di digwydd. Yym, ond na, y penderfyniad o'dd bod yym yym ysbryd y ferch 'na 'di marw, a bod yym yy y y y grym 'ma, neu beth bynnag sy 'di dod o'r ddaear, wedi perchnogi'r corff, a mae'n darganfod y byd od 'ma, a'r tŷ ryfedd 'ma, sydd fel rhyw fath o yym hermetically sealed bubble gyda'r cymeriadau um, rhyfedd iawn ynddo fe. Yn amlwg iawn, da ni wedi cerdded y tu, dwi wedi clod stori y tu, mwy na unwaith yn barod o'n, ond efallai gei di lleidfa sydd efallai ddim wedi clywed am sydd na ddech chi rhag anfod y tu am hawys. sut nath hynna dod i ddigwydd, achos Reit. ma'n ma teimlo'n mor uniongyrchol i'r ffilm ma, faint o t'od ma'n ma'n gymeriad o fewn 'i hun. Ie. A dydy o ddim mor Gymraeg, dydy o ddim yn ffarm efo defaid bob man, ma' ma'n ma' mor wahanol i be' 'dan ni 'di arfer weld mewn ffilmia Gymraeg. Ma' 'na ma' ma' 'na sawl peth i trafod yn fan 'na. Yn gyntaf Y dyhead bod y ffilm ddim yn edrych ac yn teimlo fel y math o ffilm arswyd fyddwch chi'n disgwyl cael o Gymru, felly dydyn ni ddim eisiau ffilm oedd wedi cael ei saethu yn y gaeaf, yn y gwynt, a'r glaw, a bod y tŷ rhyw fath o fwthyn Yy carreg, yym, rhywbeth oedd wedi bodoli ers pe- ers peth amser. Ac oedd Lee a finne 'di gweithio ar ffilm fer gyda'n gilydd lle o'n i 'di saethu, yym, o'n i 'di saethu mewn tŷ cyfoes iawn iawn yn Nghaerdydd, ac oedd y syniad oedd ddod i hyd i rhywbeth oedd yn gyfoes ac yn newydd ac yn wahanol. Dyw'r tŷ 'na ddim yn edrych fel dyle'r, dyle fe bodoli yn y, yn y, yn y lle yna. Um, felly oedd yr holl syniadau yna'n rhan o'r, or sgwennu a'r creu ac wrth gwrs pan gaethon ni'r golau gwyrdd oedd rhaid i ni ddod o hyd i'r cartre yma oedd y ddoi ohonyn ni di um, di dychmygu, ac aeth Lee ar-lein un prynhawn Dydd Sul yym er mwyn profi bod y llefydd ma'n bodoli yym a teipio mewn i Google rhywbeth fel Contemporary Welsh Architecture Homes yym a creu rhestr yy o tai ac oedd rhaid i ni fynd at y perchnogion ac wrth gwrs ma'r tai i gyd oedd ar y rhestr yn tai dwi'n siŵr oedd wedi costio lot o arian i adeiladu a dim pawb isie i ni fynd yna i saethu ffilm arswyd. Yym, ond wnaethon ni ddod o hyd i'r lle 'ma pan wnaethon ni gysylltu yn wreiddiol gyda'r perchno- perth- perchnogion, doedden nhw ddim isie i ni hyd yn oed fynd i weld y tŷ. Yym, ath amser heibio, ath Lee off i gwneud job ar gyfer teledu a dod nôl, um, ac oedd rhywun newydd wrth y llyw. um, yn y cwmni ac o'n nhw'n ddigon hapus i ni fynd a gweld y lle. Uh, enw'r tŷ yw Tŷ Bywyd um, a mae yn Llanbistr uh, tu fas i Landrindod Wells a mae'n bosib um, mynd na ar wyliau. Mae rhyw fath o Airbnb, er dyn ni ddim yn gwerthu'r lle trwy Airbnb, ond mae pobl yn mynd yna i fyfyrio ac i eistedd yn y gell um, a syllu uh, trwy'r ffenest sydd yn y to a meddwl am y byd a'i bywydau. Lot o, um, lot o Americanwyr, dwi'n meddwl, yn mynd ac yn talu lot o arian i gael bod um, mewn ardal, ardal prydferth, a ardal prydferth gyda dim signal ffôn. Um, ac o'n i'n ddigon ffodus, oedd fel ser, Oedd lwc ar yn ochr ni achos pan wedon ni ni'n gobeithio dod 'ma am dair wythnos i ffilmio yn y cyfnod 'ma, ydy hwnna'n mynd i fod yn bosib? A ddywedodd y cwmni, wel, a gweud y gwir, mae rhywun newydd ganslo a mae'r dyddiau 'na'n berffeth. Felly, ie, um, yeah, ni'n ddigon lwcus i fynd yna achos mae'r tŷ mor bwysig i'r ffilm, mae'n gymeriad yn y ffilm a a gweud y gwir yym a ma' fe'n ma' fe 'di ysbrydoli'r ffilm hefyd achos yym ar ôl i ni ymweld â'r lle nethon ni addasu'r sgript fel bod ni'n cael y gore allan o'r lle o'dd o'dd y gell fydden ni ddim 'di gallu dychmygu rywle fel y gell 'na yym felly gath o gath y lle 'na i sgwennu mewn i'r sgript nath Lee ofyn i'r garddwr o'dd yn edrych ar ôl y gerddi i beidio torri'r gwair a pethau felly, fel bod e'n gallu saethu trwy'r blodau a'r, a'r gwair ac, ac, a'r gwair ac yn y blaen. Um, hynod, hynod o ffodus bod ni wedi ffeindio'r lle a bod nhw wedi caniatau i ni fynd i wario yna. A'r un cwestiwn gen i, falle gen i lleitwas, i ddario hwnna? Uh, un cwestiwn gen i fi, ac hefyd. Ond, yn amlwg wwan, da ni yn yng Nghymru, da ni wedi cael chydig o ffilmiau genre sydd wedi cael ei wneud gan bobl o Gymru. Da ni wedi gweld Sensor gan Parnell Gary Bond, da ni wedi gweld Tall gan Brian a Matt, ac yn amlwg wwan, Gleb gan chdi a Lee, ond yn iaith Gymraeg. A yn amlwg, da ni wedi bod mewn rhywbeth o limbo, swn i'n dweud, efo cinema yn dod o Cymru yn ddiweddar. Oedd ti'n teimlo fod yn fa yna momentum yn symud ymlaen man i fwy o ffilmiau gael ei greu yma yn benodol gan Cymru Cymraeg hefyd?
Dwi'n meddwl bod rhywbeth 'di newid. Dwi'n meddwl bod shift wedi digwydd yn ystod y y flwyddyn diwethaf. Mae fel se'r bobl sydd um, ar grym i, arian, i ariannu ffilm ac i ariannu ffilm yn yr iaith Gymraeg. Maen nhw wedi penderfynu, maen nhw wedi gwneud penderfyniadau sydd wedi bod yn y wasg um, i bod nhw'n mynd i fuddsoddi cronfeydd um, mewn ffilm, a mewn ffilm iaith Gymraeg. Felly mae'n newid ar droi, dwi'n siŵr, ond wrth gwrs, fel nes i sôn yn gynharach, mae'n cymryd amser, mae'n cymryd amser i baratoi syniad a wedyn mynd ati i, um, i godi'r arian a, a roi'r prosiect at ei gilydd. Felly dwi'n hyderus mewn rhyw tair blynedd o bosib, Fydd 'na gyfres o ffilmiau yym sy' 'di creu ar gyfer y sinema, dyna be' sy'n bwysig. Ma' 'na ma' 'na ddrama ar deledu yym ond ma' angen y projectau ar- arn- arnon ni sydd wedi cael eu creu'n arbennig ar gyfer y sgrin fawr. Dyna be' sy' 'di bod ar goll ers nifer ers ers nifer o flynydde achos ma' ma' ffilmiau da iawn wedi dod allan o Gymru yym ond ma' fel, fel bod pwy bynnag oedd yn gyfrifol am, am comisiynu ffilmiau yn y, yn y gorffennol wedi gadael a bod neb di sylwyd, neb di sylweddoli bod y math ma o waith um, bod e ddim yn cael ei wneud. Ond ie, uh, yeah, yeah, fi'n gobeithiol bod pethau'n mynd i newid. Mae gwledd ar hyd Gogledd Cymru, felly os gyda chi ffrindiau yn Blaenau Ffestiniog, Pwllheli, Caernarfon, Llandudno, Hull, rhywle, please, please, please, awgrwch mynd i weld ffilm ar ben wythnos yma, achos mae'n heiddi'r bywyd, mae'n di gael, a na ni ddeud diolch fawr iawn i Roger Williams am ddod at ni heno yma. Diolch fawr iawn i House am gadael fi ddangos y ffilm yn fuan, diolch i Er,